every month Embakasi East nigi milion abich mar miyo wamama loans. Gima akwayo mine ni mine gi register in groups as CBOs kata self help groups mm -hmm. mondo mi amigi trainers gi register gi officer Embakasi Donom opposite Donom Primary School. Ka gisedhi office kanyo gi drop certificate gi. Ka gise drop certificates uwena tich modong' abokelo nu ng'ama trainu kaka onego bed ni iolou pesa kaka onego bed ni utiyogo Bang' mano, idhi miu loans utimgo biashara. Kuchulo, eka bende jomoko bende nyalo yudo. Kok uchulo bende, ka antie kanyo bende aisudu. Mhm. Bora ni utimo biashara, biashara omiyou, at least dhi miyou gimugiru moro matin ukonyrego. Mheshimiwa, uh, abro ng'adi gi kanyo ni mar weche gi kidhi go mbele gi wacho gi, eh, to idhi kelo tulo kata tungni mathoth ahinya piny luo kocha cha nimar uh, samoro ng'ato nyalo penjo ni to kare wan mijumbe watimo ang'o Mm. Okay. Koro wamake wa negi kanyo matin nikech some unless ni dipo ni ni pesa ma ichiwo Nairobi kaendi eh. eh, ne constituency ma Nairobi opogore gi michiwe Kaluo kocha. Pesa to romo en mana ni ok adwa nalose wach colleagues ka nikech gin colleagues. Koro kila ng'ato nomiye tich. Yes. So kila ng'ato nong'eyo gimomiyo nomiye tich. Mm -hmm. Jomoko kano kane campaign ne dwaro tich ne power kende. Jomoko ne dwa ni olos pesa, jomoko ne dwa ni oti ne jopiny. Koro ng'ato otim atima gima ne odwa ni otim. But mhm. gima kwayo jotelo ma joluo ni wakonyuru ogandawa. Joluo odhier, joluo chandre, jaluo riek, jaluo onge tribe moro amora e Kenya kama riek maingo jaluo. To university kacha ka nantiere to nan gi ngero moro ni jaluo achiel ma janeko. rom gi jodhok moko gi prabich ma mosetimo PhD. Mano jaluo achiel ma janeko. En equivalent or congruent or similar to 50 jo tribes moko gi ma motimo PhD. To mano ing'e ni jaluo ma janeko. Koro koro jaluo mariek to mano ng'ama lich kabisa. Ka jaluo nya wuok ogelo kacha madhi bed president ma America. Mm. Yeah. Lawyer mokuongo Arguins Kodhek ne en jaluo. Sonu president mobet kacha kabisa mochak luong ni Mugabe yeah. en Babu Owino. the longest the longest serving student leader on earth en Babu Owino. Koro jaluo en ng'ama wiye ler. Yeah. To wa empower jowagi. Mm -hmm. Gima nya konyowa kaka joluo. Wateruru nyithindo e skul. Amimo adanyisi osiepa without fear of contradiction. De onge school dok an mjumbe. De onge school dok abiro Nairobi. De onge school dok adhi University of Nairobi mabedo student leader. De onge school dok an MP. Koro school ema bokonyowa. Seche midhi e school ok ochuno ni ute udhi bedo MP. But yo mitiegrieno bokonyi e ngimani. Skundno ema bomiyo nyathi ma min gi uso changa kaka mamwa ne uso changa, gol e wich kuot mar uso changa no. Skund ne ma bomiyo nyathi ma min gi uso yien, ma baro yien, kata uso rech, kata uso nyanya galot, gomboga, bomiyo nyathino ogol mamano e slums kata dala. Bomiyo mamano oneye mtoka gi wang'e, kata oidhi mtoka ma koro en private mamare. Bomiyo Janyuol chande bedo gi pride, obed proud ni apuonjo nyathina nyaka university. School. Koro akwayo jotelo, wakonyuru wazazi gi, wakonyuru jonyuol gi, wamigi basaris. Mm -hmm. Wapuonjuru nyithiwa gi, wakia gima kiny. Mm -hmm. Nikech wan jotelo wan welo. Wate wan welo e piny ka. Watim gima wanyatimo maber, modong' wawene Ruoth Nyasaye. Mheshimiwa Babu Owino, siasa mar piny Luo ochomo kama chal nade? King'iye. Siasa mar piny Luo to Ok adwa nadonje ahinya nikech siasa mar piny Luo nigi leadership. To leadership mar piny Luo wachako gi baba Raila Amolo Odinga. Amimo siepa nyocha nyiso Joe mana dhi Mombasa mm. kane Joe wuok ni dachung president. Ma nyise ni too much ambition mm -hmm. destroy the man. Mm -hmm. However, mm -hmm. too little of an ambition takes a man nowhere.

mapok oyudo gima nomanyoga e piny ka. Nyasaye achiel, Raila ni omiyowa party, wachung' godo. Babu iyiero ka, Raila pod imayo mana president. Uh, governors imiyo two terms, Raila pod imayo mana president. Koro nawacho ni yawa, Raila ni ema pok oyudo gima odwaroga. Mm -hmm. To wan joluo bende ok wanyago Raila mm -hmm. whatsoever nikech pok omiye opportunity mm -hmm. ndalo mane Raila nomiye opportunity mobedo prime minister ni neno nwabedo gi devolution mm -hmm. devolution sani wak sani schools igero kumoro amora e gweng' e dala donge kamano mm -hmm. hospitals bende at least come up Wantiere gi pi bende bedo provided, roads bende bedo constructed, tich bende imiyo jo rowerewa, donge kamano? Yes. E- At the county level. So kane Raila nobedo prime minister, to at least nwaneno some opportunities kaka oganda ma joluo. To sani Raila osebedo kamanyo president. Owadwa, pok oyudo president. Ok wanyago Raila ni to ang'o mosetimnwa e Nyanza ka. ok nya timni to bende pod omanyo koseyudo opportunity no ek wawach ni awa mm. koro miwa gini gi gini yes. gi gini yes. koro leadership mar luo mm -hmm. nitiere jotelo moko ma obalo mm -hmm. to jotelo mobalo mm -hmm. wan wakwagi ni wate wan joluo gini ogiketie lo apar gariyo mm -hmm. en koro gol to gol ni nono mm -hmm. to jaluo moro biro yes. to kawo mpira ni kar penalty kar mondo walo to odhi wana odhi oscore on goal yes ya on goal no to pwago yie mano player migole pap to adil godo circumfonious nikech mano ng'ama ikete lweto jende wiketo lweto jende hey. mondo adhe koro amim yes. wan wan kaka wan joluo mm -hmm. akwayo joluo ni wariwre wuo mm -hmm. riwruok mar joluo ni ema bokonyowa mm -hmm. jaluo kotho Nairobi ka. Golo jaluo Nairobi kiduoko dala. Tabu. Jaluo seche mangima mondo obi Nairobi tabu. Seche ma jaluo tho mondo oduoke dala bende tabu. Koro wan jokama. Nyasaye ok nie mokuong'owa. Mm -hmm. Wakuong're kiwan. Mm -hmm. Nang'o? Nikech jaluo ok dwa ni omi jaluo nyawadgi support. Wamakre uru, wawere uru gi koko mang'eny. Mm -hmm. Jomoko mawuok mang'eny ni dachung' joluo moko wuok ni dachung' president. Magi e overambition mag ant madwa rape an elephant. Gigo gik ma impossible. Wawere uru gi gi gi gi gi, gi lek moko mago kizungu dendo ni wet dreams. Mm. Wawere uru gi wet dreams. Wadhi e dreams ma can be achieved. Yes, I- itiyo maber ni mar iwache gi kizungu de bed ni ikete dholuo ani- manimba to do bedo wach machielo malich. Koro amimo. Yes. Wan kaka wan joluo. Tendwa ni kuom Raila Amolo Odinga. Kizungu dendo ni loyalty is royalty. The only currency we will trade in with Raila Amolo Odinga is, is the currency of loyalty. Raila wamiye loyalty no. Sani wang'iye anena kata ik baba. Sani iwacho ni kako machua e kaka more wisdom mm. comes in place. Mm. Baba eh, en ka whisky en ka whisky mm. kata wine ma mature with time. Yes. To sani koro baba ose mature mm -hmm. ma strong with time. to ong'eyo koneno ka ng'ani chapni koni gigi ong'eyo gigi nosekale koro wawere uru gi kithni koni gi koni matin tin warit uru wayud president kwaseyudo president to wapenj baba ni to koro otimnwa ang'o Mhm. kwaseyude to mae ng'ato ni opposition tisiko ne mana gi nyundo nimiya gini to bende odil gi government koni government be ok miye kata handshake mane wadonjeni Yes. donge ineno ka ok onge kata ministry momi baba Yeah. pod ji wacho mana ni to otim nwang'o mhm. en mana ni yawa ma bende adwa discuss e mbele ka kaka babo change tact ni omora sana mhm. what you can win through deception you must never use force and always win through persuasion not coercion iwinja mimi awinji we don't need to be forceful every time ok nyaka wadhi e barabara pile ka pile nyako kata kisero mm. kodwa nomiyi Yawa. Donge en mana mos itere chips ka, ikwongo ne kendo gi lollipop, chocolate moro, chips bende itero ne ka, Mhm. juice bende ichwade. Eh. Eh, to kata koseyie momiyi, Chieng' moro be chwade pizza moro. pizza moro obed bende delivered. ichwade, kuon Eh. bende itere ka Memo Liech kacha ochwado. Koro apenji, Eh. kata itere lwang'ni, lwang'ni hotel kacha ochwade kuon gi rech. Yes. nyako kata koyie miyi ti donja donja be ok ibo donjo kamano mm. nyaka ing'e ni ti mak kanyi mak kanyi lose psychologically moikre donge kamano yes. kasto miyi ami mm. to ebe chopo kama koro wacho ni yawa ng'ani be koro an gi gope wa mi yeah, mm. inyore eh, inyore yeah. eh. omiyo kama koro wachope ni di uh, eh, uh, eh, jakom kaachiel gi tende osenyoro nyako ni endi ma nyako ni wang'e nyaka koro bed kata tim gima kizungu luongo ni nyako bed submissive ka koro submission direct nikech onge option onge option ebe guilt moro nege ka guilt bende nege to ing'eni eh. ng'ani adiera eh. an ing'eni an an ing'eni an e ng'at ma mondo mi item tek yes mondo mi kawa misoya e box eh. ma koro abed ni gini tek mm-hmm. kane handshake ochako mm-hmm. nawacho ni yawa to be odhi bedo adiera kose en miriambo mm -hmm. but kane gini progress to nawacho ni gin adiera ami madanyisi kawuono mm -hmm. apart from jakom Raila Amolo Odinga mm -hmm. Mose Safa kabisa mm -hmm. ng'at Mose Safa ma next en Babu Owino Mose Safa ma next para para ndalo ma bang' yiero omaka onyuma iye yes. kendo dogo omaka onyuma iye mm -hmm. kendo mar adek omaka onyuma iye cases adek oko yes. alafu bang' mano gidhi na kendo e petition mar election yes. ma six months high court high court onullify election na kagiwacho na kwalo kura kendo adhi e court of appeal court of appeal odwoka kendo after six months bang' mano kendo opponent na kendo dhi e supreme court kendo 6 months. Koro 1 year 6 months ka kia ni an standing MP kose sitting MP. Jomoko be ne luda denda ni former MP. Koro pressure bende ng'eny ka ground bende koki maka kata simu ng'ata achiel mm -hmm. ni wariti. Mm -hmm. Dongi duogo yes. wariti. Mm -hmm. Koro 1 year 6 months kan ti mane court. Mano mano e gine ne. Mane wach mar uh, yeah. ma, wach mar yiero. Mm -hmm. Kendo cases moko mag uh, mano ketna mag criminal cases ka. Mm -hmm. Kendo kanyo suffering. Mm -hmm. Osiepa an ase suffer bende siasa ni to kine ni mondo an loyally tok Raila ka honestly and genuinely speaking baba nigi a way out to pile pile wapenjre ni 20, 2027 ang'o mano mono wakawo president baba ne en gi numbers donga diera mm. ang'o mano mono wakawo president system 2013 baba noyombo ang'o mano mono wakawo system 2017 baba noyombo ang'o mano mono wakawo system mwadoke yiero ma koto wacho ni yiero kwal mwadoke ma baba wacho ni koro kodhi e yiero no nikech ang'o nikech control of the system koro siepa to system en ng'a system en president Ma is the current. Donge en e commander in chief? Mm. En ema okano pala. En ema en gi pala, mm -hmm. en ema en gi powers. Mm -hmm. Koro ka president ema baba osekawo mokete e, bu, e, e buombe kama. Mm -hmm. Jo kama, warita ang'o? Numbers ka to pod nitie. Mm -hmm. To kata ka numbers go onge, wabe wadonj kaka gidonje gana. Ka numbers onge to wan gi system. Kenya kae yiero mar president. Gini kawo gini ok mi ng'ato. Kenya ka yiero ken mar numbers. To ka numbers no onge, wakawa kawa gini mondo jogo be odhi e Supreme Court. Koro Supreme Court kacha abende adhi bedo okil mar baba ka defend yierowa. Iwacho kaka yiero jotim maber. Awacho kaka bende ber. Malich ma ok onyal bedo marach eh. moloyo kaka moko mosega kalo. Iwinjo? Yes. Koro Kwasechenjo tat, jokama, nawinjo ka jo, jowa ywak, Mhm. to wacho ni o constituencies ok omedwa, omed ah, jodhok ma... Yes, ni koro onge Jaramogi. tiende mondo wabed gi BBI. onge tiende mondo wabed gi BBI Mhm. ok aping constituencies e Nyanza komedwa constituencies dhi konyowa to adwa ni mondo wawinjre wa disagree to agree number one ma wan godo already ni jogo bende osechenjo lives u. ma wan godo already gi Joma ntiego bende. Yes, ntie matiyo, to ntie mok ti. To be gisechenjo lives u? Mano mokwongo. Mar ariyo, komiwa constituencies to mawa president, gino dhi konyowa nade? To mar adek, kwayudo president to waonge constituencies, Donge gino be nyalo konyowa nikech president no duong' moingo kata constituencies mm. mwamanyo mm. nikech komiwa president adiera mm. dong development te dhi Nyanza yes. irrespective of whether there is a constituency or not mm -hmm. koro adwa ni wang'i gini matut mar mondo lweny mar constituency ni bende kik waweye wamule mula matin but kik wadonje ahinya manyalo miyo i jogi bende wang' e gima nwaseloso mm -hmm. nikech sasa mwagoye to chal kaguma baba emosiayowa mondo wagoye mm -hmm. Ineno? Mm -hmm. Jo, jotelo wa moko mane advocate for wachno, I don't fight them. Gin colleagues na, to gin seniors ga. To bende I respect them. But wang'i kaka wangeke. Kik wadie ma ahinya, kik wa kik wadie dola ahinya. Wariye ariya. Eh, wariye ariya mm -hmm. mar mondo giwinji to mm -hmm. sima gisewinjo cha to wa move on. Mm -hmm. To mar adek, seche ma babo osedonjo mobedo ker. Don kendo wanyalo loko gini ma kendo wabende wamedre constituencies. Mm -hmm. Donge wanyalo loko gino mwawach ni koro constitution ni kendo wadwaro another amendment wabe ok nomiwa constituencies koro wan gi ker donge mamiwa Wach maduong' moloyo magi ni kom mar president eh, nigi atamalo 60 kod abich mar pesa ma itiyo godo e serikal. 30 kod abich ka dipo ni BBA okalo ema biro dhi ne ema bodhi e dhi e counties. matin ni prauchiel gabich biro Babo mar bede president babo bete Koro wacho mana ni yawa ah, jokanyikela Mm. onyumnegi gimoro Kauru bilion achiel ni jothon utaru. gweno Mm. onyumnegi gimoro Mm. jorongo kacha onyumnegi gimoro joseme onyumnegi gimoro to nyanza te inyumo ne ji gimoro Mhm. nikech president kobet kacha president kodonjo kata e parliament gi mp achiel Mhm. onya nyiewo mps modongo te mowach ni adwa ni gino dhi my way Mhm. nikech en e president Yeah. en ema owacho ni kae gima adwaro. Kohero kata ni Nyanza kende ema otere development, to Nyanza no kende ema itere development. Mhm. Modong' to ibo wach baadaye. Koro an aneno ni yawa, let's not lose the forest for a few trees. Let's not lose the sight of a gazelle for a dashing squirrel. but let us be ruthlessly, religiously, and spiritedly loyal and focused. Okay, uh, penyo machielo uh, Honre Babu Owino tenre koda wach mar osiep kata relationship mantiere e kind oganda ma jokanyanam kod uh, jalup ker William Samoei Arap Ruto ineno kochal nadi? Anto Ruto to ka chuny ok ohere ma kata koboriwre gi jakom to en mana ni koro en baba macha koro baba wa koro konyisowa ni left to wadhi left konyisowa ni right to wadhi right eh. konyisowa ni jump to ok wapenj ni ni wapenjo mana ni how high to kwa onyisowa ni wamiel mm. to wachako miel kata ka ngolo pok otuwi mm-hmm. eh, but uh, ruto to kuma wasechopego ruto osekostwa nikech uh, 2013 gi 2017 mm. en mosego matek ne jakom sana mm -hmm. to mar ariyo en ng'ama ok we wach mm -hmm. to seche moko kodonjo kacha to kendo lweny dhi muoch amuocha tulo dhi muoch kendo e system mm -hmm. dhi bedo kendo lweny kendo mwakia kendo kaka wadhi tieko to mar adek Ruto ni bende wasegoyo ni en jakuo to en jakuo adier do mm -hmm. koro kaka wasegoye kamano kendo kowariwre kendo wasanitize to mogik Ruto noriwre gi Baba 27 mm. inya par yes dongo ok ne giyudo uh, president mm. to ngima to olal mathoth matama ngima to nolal mathoth properties mm. be nobedo destroyed dong mm. ji be noneg kabisa mm -hmm. koro ang'o manyiso ni koriwre sani to gidhi yudo Wa ubed abeda go uhuru ni. Uhuru ni osebedo loyal ne baba. Uhuru ni en loyal ne baba. To baba be en loyal ne uhuru. Wawere gi wach Ruto no. Ma kata ken kend macha kend ma iwacho ni marriage without consummation. Kizungu wacho in family law. Ni kise kendo, kise timo wedding. Mm. To you have to consummate. Mm. To a marriage without consummation is null and void. Does not exist can be voidable mm -hmm. iwinjo yes to already wantie gi a subsisting marriage to subsisting marriage mm -hmm. en between Raila Amolo Odinga gi Uhuru Muigai Kenyatta mm -hmm. any other person coming in that marriage to biro maliciously already it is a Christian marriage the only marriage ma is potentially polygamous mm -hmm. Koro ite ite mowacho the only marriage ma is potentially polygamous uh. en marriage mar uh, the traditional yeah. marriage okay. iwinjo koro mae mm. is strictly christian koro ruto ni to en owe mondi matin mheshimiwa babu ino itemo wachonwa ni uh, ouru nyuol mm -hmm. onge tiende mondo metne onge tiende hey, eh, imeto yeah. nang'o to nyuol ok en lor dong ok en lor eh. to kendo be pod onyiso ranyisi ni onyalo kana mana go rude mbele ka yawa to nyithinde yeah. manye idwaro yawa Koro onge hmm. tiende mondo ometne. Onge tiende mondo wiye be pok okelo, pok wiye pok obiro marach. Kimeto ne eh. ok metne gi mapiyo piyo ahinya. Madi kelo lweny. Eh. Ingeni kimeto ne timeto ne gi ng'ama at least nigi ashima. Inyalo mana ketne mpango wakati. Wiye wiye. To mae imeto ne gi wuoyi wadu. Obiro ko uwe ot kaote. Eh? eh. Iwinjo? Yes. Koro Kimetone to imetone gi ng'ama madam. Ok metnegi, ok imed wuoyi ni koro un e wuoyi ariyo, umedo ng'ate. Mano weche nyalo bedo matek Mano matamre bedo ng'ano. matek aming'a. Okay. Uh, devolution e Nyanza. King'iyo kaka ilimo Kisumo, ilimo Siaya, ilimo Homa Bay, ilimo Migori, Koru kata Thuru. Uh, king'iyo kaka pesa osedonjo bilionde modhuro e piny Luo Uh, be ineno ka orom kod uh, dongruok mantiere? An uh, gima nya wacho ni constitution mane baba okelonwa mm -hmm. gi Kibaki mm -hmm. the 2010 constitution osekelo a lot of development because of that constitution waneno devolution at least all is not lost something is being done ineno ni ng'ato wuok e ode to wacho ni en ondike gi county donge kamano yes. ng'ato wuok e ot wacho ni en oyude tenda moro ma loso ndare county mm -hmm. to wang'iyo kwa ng'iyo county sinya nene ndeche moko ariyo adek molosi skunde moko bende ariyo adek moko moger health centers moko bende ariyo adek mantie pi bende ikunyo kuonde mamoko tiyudo kendo ni ji bende ondiki tiyudo kendo ni ji bende yudo tich to seche miloso ndarani dong' indiko rawerni mm -hmm. seche migero skulni dong' indiko ji seche miketo health center migero donge mm. indiko ji magerogi yes. koro iyudo ni by the end of the day at least all ok en lost mm -hmm. wach devolution mm -hmm. koro an aneno ni leadership bende onego wang'i makare seche mwayiero leaders wayiere leaders mwang'eyo ni gin development oriented before 2010 constitution mm -hmm. no one only give few centers of progress mm -hmm. and development mm -hmm. number one we had nairobi Mano wawacho ni Nairobi City is a center of development and progress. Number two, Kisumu City mm -hmm. mane Moi omiyowa. Yes. Number three, wan gi Nakuru to wan gi Mombasa mm -hmm. as number four. Mm -hmm. Sani wan gi 47 centers of progress and development ma mano 47 counties. Sani inya winje county moro ni Wajia, inya winjo county moro ni Siaya, inya winjo Migori, Homa Bay,

Ok gibi kanyo with specific mission but with a specific vision to change the lives of the people for the better. Mm -hmm. Yes. Uh, kaw mos mag uh, Honorable Joseph Mbowa MCA mar uh, uh, South East Sialego owacho ni owinji kendo mor gi tich misetimo Embakasi East. Nyasaye mondo omedi teko mar tiyo ne oganda mar Jokanyanam. Uh, then uh, Mosna Tibim jatelo wacho weche mamit uh, tadiera uh, nie igi basari opogo e yo makare uh, kendo konyo oganda mathoth uh, nyawasi moro ndiko kanyo iluongo ni Nyangi itiye apisi mano mano Vincent eh, kare ikonyo jothurwa bende ber ai kwale onagi ng'iyo maber gini chodo negi machwe machwe tie lemo ma giyudo maber okay yeah. uh, then uh, Uh, ote machielo mantiere kaendi owuok kuom waziri Elijah Odhiambo uh, wacho kaendi ni uh, what was this okay Elijah Odhiambo mano be wuod Migochu kocha minister mar lands uh, Migori County uh, uh, Jeff Lord Jeff Agoko ing'e maber kabisa ng'ata uh, Jeff wacho kama indi Babu Owino honorable has a very very bright uh, political future Ah, seche moko duok mana wiye piny matin nono Seche moko age ema miyo wiwa ni ringo bende speed. Ehe. Gi buk mang'eny bende nyalo ketho wich. Yes, you talked Eh. you talked about your seniors. Sama samoro nyalo bedo gi you know divergent political uh, statements. Yes. Ma samoro oganda ma jokanyanam neno ni uh, ok giwach maber to gima giwacho king'iyo mbele kucho samoro nyalo bedo ni nitiere ler moro mabiro neno mbele kucho mm. gi korka kori ang'o monego bed ni timo e seche ma e ji nigi paro mopogore opogore ang'e ni untiere e riwruok mar duol mokelo kanyakla jood bura ma joluo mm. uh, to kanyo endo samoro bedoga maliet samoro bedoga mamor mor uh, en ang'o monego bed ni timo seche ma ji nigi paro mopogore kod pach jomamoko aneno ni divergent opinions mm -hmm. obed embraced kik wago joma nigi divergent opinion mm -hmm. iwachoga ni the majority have mm -hmm. their mm -hmm. way but the minority can have their say mm -hmm. koro by the end of the day yes jowagi bende osebede siasa kabisa mm -hmm. ng'ato kaka to be specific uh, orengo nyatien yes en ng'ama riek kabisa mm -hmm. to en ng'ama za vision ne joluo to en ng'ama serious bende ma kata sani mwadhi appeal mm -hmm. en one of the persons ma is leading the councils madhi konyowa e wach mar appeal mar BBI mm -hmm. madhi duogo to Orengo gi baba ong'e kuond kumoaye yes. jogi gin nyathi ng'at achiel mm -hmm. gin mhm. nyathi ot mm -hmm. to onge lweny ka yes. Ji ema create imaginary wars. Okay. There is no war between Orengo and Raila Amolo Odinga. I can assure you 101% and there can never be. Nikech number one, Orengo respects Baba. That I know. And Baba respects Orengo. To Orengo bende is aware ni Baba is the leader. To en ng'atwa kik wabeduru abeda joma ni ka gimoro wach matin to mach wachwalo. Ka gimoro ma wach matin to petrol kata mafuta waseketo. Koro wan wana joma chwalo mach. Onge lweny ka, kik wa create lweny kuma lweny onge. To number two, divergent opinions gin allowed. Emomiyo a leader nyaka bed gi advisers. To adviser moro bonyisi ni jatelo an aparo ni en kama. To moro bende bonyisi ni an aparo ni en kama. Koro gima important en ni koro in as a leader i make a decision. To decision mobedo made no ema ji te onego bed ni follow Okay. Iwinjo. Rise wacho ni congrats to the young wise and brainy Luo politician. Aneno ka mbele ka ndi uh, wanyalo bedo gi New Odinga Martin Luther Jr in the name of Babu Owino. Osemiye dire, osemiye osemiyo direction mar piny. Future is bright with Babu Wodluo. Uh, an donge anyalo bedo nyathi dhiang'? kabisa yiego kabisa And then Jaro Soja wacho ni Amimo wuda wasi babu noendo kende MP ma ok ja miriambo. Babu ka ochiki gimoro to ok bare. Mm. Wan kaka jo Embakasi East ng'ama ochungi babu wabiro miyo boka ya koyawa. Babu yeah. babu doka no post Jaro Soja Gor Mahia 001. Mano ng'ata kabisa, ng'ata kabisa. Okay, adwa ni wayude simbe ariyo adek ka watieko chenro Mheshimiwa Babu Owino Okinyi ma kawuono kokalo e nyakalondo mar eh, Mayienga. Madaraka Day ker dhi e gwenge mag eh, piny Luo mm. uh, gi korka kori kaka achiel kuom jatelo uh, oganda ma jokanyanam onego bed irwako president e yo maketo nade? Yes. Aneno ni mokwongo kawuono wan gi bura mar duol mar mm -hmm. jotelo ma joluo mm -hmm. wadhi bedo gi bura saa aboro Yes. To wadhi discuss kaka onego bed ni wapango tich e wach Madaraka Day nikech koro wan gi wendo, koro wa, onego warwak wendo e yo mamuol. Mm -hmm. Wabeduru jo mamuol, waore uru. Mm -hmm. To aneno ni strategy ma baba nosekawo ber kabisa nikech baba already nigi numbers. Yudo ka Wakamba kapod ni kodwa mm -hmm. nikech seche ma Kalonzo bwogo ni oonge gi baba to en go uru matiende mm -hmm. ni pod entie basket achiel. Mm -hmm. Same to Mudavadi, mm -hmm. same to Wetangula. Yes. To wantiere basket achiel nyaka gi Gideon Moi bende. Mm -hmm. Koro ananeno ni wabeduru joma ore sama tin kaka osiepa ma Jeff owacho ni seche moko aduok wiya ma piny matin. Mm -hmm. Abende ayie. To abende advice joka nyanam ni waduoke uru wiwa piny matin. Kik wabede bedo tada sate. Seche moko gimoro wanyalo wine yo mayot to wan mwa complicate. Mm -hmm. Koro seche ma ker biro warwake uru. Mm -hmm. Ang'eyo wasebedo gi lweny gi jogi mhm. sana. Mm -hmm. Wachinjo takt. mm -hmm. to change of tact does not mean it's a change of strategy mm -hmm. wachinja chinja matin to strategy cha to pod wantiere godo yes. mar kawo gicha mbele kacha mm -hmm. koro waore urawa matin seche ma kero biro warwake uru mamuol kik wagore kata kik walony uru dugu kik walonyre uru duk mm -hmm. e luo nyanza mm -hmm. kik wago leader mora mora wamigi uru an opportunity pod intie gi opportunity 2022 mm -hmm. mar mayo gi kom mm -hmm. koro onge tiende mondo igowe sani Kikji embele president. Embele president. Ni ngani? Ukacha, mm -hmm. president ungeni one united. Mm -hmm. Eche musu ngeni one united. Eka bende one together. Yes. Eka bende uneno bedo gi chir ni at least baba pod nigi jogi. To sama tin ma koro kowinjo ni ka ng'ato wuok koni dwa chung' president e Luo mhm. Nyanza. Mm -hmm. Ng'ato bende wuok koni dwa chung' gimoro machielo. Jokanyanam mano to koro dhi chuno ni wabende koro wa defend baba manyiso ni uh, uh, yo machiegni mitemo nyiso kata mana chung' achung' jok manyalo bedo ni nigi political interest uh, nyasi kata limbe mar president Uhuru Kenyatta niendi ok en occasion kata thuolo monego bed ni itiyo godo mar mondo mi ji opim huma ma gin godo kata hera mohergigo kuom ranyisi kobedo Kisumo, ka dipo ni nitiere jok mochung' madwaro kata Kisumu Central, e jo mochung' madwa bedo gavana e Kisumo, gihore gibed mos. Ka ker biro timo Gima lim- danyisi Yes. amimo Mhm. siasa ka en fani inya ting'o ji Mhm. madhi goni koko mar welkami Mhm. lakini chieng' yiero ji noseneno ni ng'ama long' lilo Mhm. ok gimiyi ombulu Siasa en sero ombulu mos tiloso gi ji tinyiso ji gima ibo timonegi tinyisogi kaka ibo change their lives to gi trust to kiting'o ji ni dawawo godo wiji ni mondo ne ni in gi ji ng'ama ng'atwa ibo dong' to kata kok idong' kikuodo wiwa to an bende kwabet kuma ing'adie to adhi wacho ni ng'ano bwana mauru tiket no kabisa nikech en ng'ama koro odwa ni otug kodwa ing'ade sawasawa afadhali babu kik bed mp to raila obed president Ang'e ni abodhi e tie baba kacha. Kachung' e gate mar state house ok bi riemba. To matin mibomiyano ema abopogo gi jowa. To babu kobedo e MP without a president, opportunities tin. To seche ma en babu en MP to Raila en president, opportunities ng'eny. Piny mo amoya. Piny mo amoa. Ineno. Anya dhi e parastatal moro to adaro kata jo rabuon to awacho ni yawa. Kae onagi gi abende adwa ni okete moko abich apar. Ineno? Gole uru jomoko ka ging'eny ahinya. Wa balance uru donge. Mayienga. Mayienga lo. Yes. Nyamuto wache. Eh. Mhm. Okay. Okay, nyangu tete mwacho ni uh, ibed uh, mijumbe mar uh, Suna East. An koro kanyo to kendo koro abal rago matin. Yes. Adwa nachung' achung'a Nairobi ka. Yes, imaknu Nairobi. Amaknu Nairobi ka. Mhm. To dala kono bende wawene viongozi mantie. Okay. Ng'ato kaka Junet Mhm. en my leader to en my whip Mhm. to en ng'ama bende nyaka bed loyal kuom Okay. e, mondo mi ing'e ni wan pod watindo e siasa Mhm. to gi kwa matindo ni nyaka wabed loyal ne joma ni mbele wa to joma bende osemi leadership Koro en whip, whip mara mar bungi. Na, Koro- Nairobi ka ni nono sani ko mar gabana ni nono to in uh, wuod luo ma network mare odhi international tiendi oke molak kendo omako Nairobi moling' thi ok apari nitiere eh, kamoro amora e county ma Nairobi ka endi ma kidhi to you've got to introduce yourself obed uh, slum uh, obed uh, you know estates midewo ma jotelo madito suchi noko ne to ng'eni ma babu owino and the next mm. thing obed uh, ajago mochung' e rangache biro luongi mheshimiwa babu owino be in e gi lek moro amora ni mbele kaendi inyalo laro kom mar uh, gavana nairobi kae to gima nya nyisi ni am over qualified over qualified to be a governor ma nairobi to nairobi kae Onge ng'ato ang'ata kendo ma nya chung' koda mayomba e Nairobi Governor. Kiamua. Come apart from Raila Amolo Odinga. Mm -hmm. Onge ng'ato ang'ata ma nya chung' Nairobi ka mayomba as a governor of Nairobi County. Nairobi kae bende ketho leaders. Nikech kose yieri ka to koro in gi two choices to make. One choice from presidents mano osebedo made en ni you either serve the sky or the ground. The ground gin joma ni piny. The sky gin cartels. If you serve the sky, cartels bo go ivita. The, the ground, the ground. go ivita. Yes. Kimisa serve cartels. Mm -hmm. The ground dhi go ivita moki boduogo kendo. Seche mi amua ni serve ground bende cartel bende nose prove nyocha mm. ni kinyago olie kong. Mm. Ineno ka sonko bende. Yeah. No wuodh kanyo mayot. Yes. Koro aneno ni en ti gi pettiness moro ma, ma serious. Mm -hmm. Koro aneno ni an mm -hmm. adog MP. Mm -hmm. Kasedok MP. Mm -hmm. Dong ministers idhi yier e parliament. Yes. Dong abe an wuod wuod baba ma ma bende yeah. ler. Yes. Ma bende over qualified any ministry.

Babu Owino ni nomiyo wakalo. Yes. Nomiyo wa follow his teachings online mm -hmm. mwakalo. Mm -hmm. To ji mang'eny mose oro testimonies. Mm -hmm. Kata koro miwa mana education mm -hmm. be wamako to wasomo mana jowa kacha. Mm -hmm. Koro an aneno ni adoga doga embakasi kacha mm -hmm. mark time. Okay. Very good. Mano imiyo ji mathoth chuny gi oyueyo joma nyo dwaro kom mar gavana nyo pod gidiko tiendgi wacho ni ababu kobiro to gini gini koro dhi baya. eh, to manyiso ni uh, at the same time kata ka ok ilaro kom mar governor to idhi bedo gi full say on whoever will be the governor mar county ma Nairobi. Mano kabisa. In fact, ng'ama dhi bedo governor ma Nairobi nyaka kal e lwetwa. Specifically an. Nyaka itimne vetting. Nikech mano to koro dhi hinyre mbele. Nyaka vetting timne.